Nau mai rā e te tī, nau mai rā e te tā, ki tēnei waka kōrero e kī ana e koe o te reo o te uru. Ko te reo tēnei e rere kau atu ana i konei ki koutou, e mau ana i te kawakawa, hei tangi i ngā mate o te wā. Haere atu rā koutou o te pō ki ngā ringaringa o kui mā o koro mātou wai. Anā hoki mai anō ki tātou o Te Unga Ora, mauri ora rā. Nau mai rā ki tēnei wā anga e kīa nei ko Te Kupu o Te Uru, e aro atu ana ki ngā pūrongo e rima kū ua ake i a Te Reo o Te Uru i te wiki nei. Ki tīmata ake tātou ki tēnei kaupapa e kaupapa waka uiui i te unga rangatahi, hei aro ake ki ētehi ara wai mahi hei te wā anamata. Anea Phoenix Manley Green me te pūrongo.
Ko Aupiki te kaupapa waka iraira ka tū ki te kura o Wheat ki Wakaaurangi. Ko Waiora ko Tupuānuku o Ngāti Maruwaranui ngā kaiwhakarite i tēnei kaupapa. Nau mai ki Aupiki. Ko Aupiki te kaupapa taiao i wai ngā tari o Tupuānuku me Waiora, ai ara i koi ou, mo te unga rangatahi. Ko te kaupapa matua i te rangi nei A kia whangaia nga tamariki, a ki te mātauranga o te taiao. Aupiki oh man um it's been amazing sort of joining in with Hine Kura um and Ngati Maru um my uh Jobs for Nature project steps out um a pathway for our tamariki to engage with the environment um part of that funding actually focuses on career pathways and that's really what I wanted to do come here today and

I tā Nuri, ko te ngākau maaki ka rongo i te kitenga atu o te unga rangatahi i tae atu ki roto o Tupuānuku. Ko Ange te ngākau a te kite i te unga rangatahi i te rangi nei, ā, kua hau mai i roto i a mātou o Tupuānuku.
My ultimate goal as the project manager is to really start a conversation around intergenerational behaviour change. My aim is to

and then hopefully this generation will be followed by many, and then um, yeah, 10, 20 years, I think you know Māori will be better positioned in the, in the taiao. Ei tānuri anō, ko te wea konui o Tupuānuku kia akiaki i te unga rangatahi ki te wai mātauranga, ki te wai arongaoki, ki te taiao. Ko ngā wheako nui mō tātou kia whaihua ngā rangatahi i roto i ngā mahi o Toyo. Ko nga manoko nui o Nuri. Kia wai ua te unga rangata'i ki nga auatanga o te taiao. Phoenix Mimi Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e Phoenix i tēnā pūrongo. Mō te kaupapa e kīia nei ko Aupiki e waka kotahi ana i te unga rangatahi, te unga taiohi. Ā, ki te wā i kotahi ki reira whakarongo ai ki ngā kōrero e āngai pū ana ki ngā ara ā wai mahi kei mua i a rātou i te otinga o ngā tau ki te kura, ki te kāreti rā, te kura tuarua, ā, e whakaaro ana ki a a hei mahi mā rātou, ā, e ora ai te whānau, e ora ai te tangata e iko ai te ware me ērā uatanga katoa. Ā, nō reira tērā oki ka rangoi i ngā kōrero mai i te kaiako a te kaikōrero mō te taha ki, ki ngā wānanga taiao, ā, ka tae atu ki aua, ki aua kātū kaupapa, ā, ki te tuku i ngā kōrero mō te tūpono peangi, ā, mō te mōio rānei, ā, e tāngata Ku wai wheako i ngā kaupapa taiao e mōio ana, ā, koinā tētehi maʻi pārekareka ki a ia, ā, koirā hoki tētehi maʻi hei maʻi matua pea māna, ā, hei ngā tau ki mua. Hoi anō, e, e mōio hoki pea nge, he tangata anō kāre anō ki wai wheako ki ngā maʻi taiao, nō reira koinei te wā pai, ā, ki te kawe ake i ērā wheako, ā, ki ngā ringa tonu o, o ngā tauira hei. e mirimiri, ā, e whakarongo hoki ki, ki te āhua o tērā mahi, ā, me te whai whakaaro tērā pea, ā, e mahi māna hei roto i ngā tau. Hoi anō, koira te kaupapa, ā, e kīa nei ko Aupiki, ā, i tēnei wā e aro atu ana tātou ki Wanganui, ā, ki tēnei rangi anō, erangi anō tēnei mō te ungā,

Ko Tūtaenui te pokapū o te rohe o Rangitīkei. Ko Te Poho o Tuariki te puna wai mō te o ngā rangatahi e wai wakaaro ana kia pē i a rātou wai muri atu i te kura. Being in such a rural um place we're sort of limited in the opportunities that we have um directly and and close to us and so by inviting the providers here um the defence force and and all the rest of it here It actually opens our rangatahi's eyes to the opportunities that are available to them. Kia hono mai rā ngā rangatahi o ngā kura o Rangitīkei peka atu rā ki Kawakawa, kia noho tahi te kite atu i ngā pākihi, ngā kaupapa, ngā akoranga pea ngē. ā, whai muri i te kura ā rite tonu ki ngā Pirihimana, ā, te wāhi patu ahi, ā, engari me ngā, ngā kaupapa kei roto i a Te Pūkenga i ēnei wā, i te wā o mua ana ko Yu Koutere. Ko te kura tuarua o Rangitīkei, Ngā Tawa, Te Kura Aro i o Ōtaihape rātou ko Hato Pāora ngā kura i tae mai. Ko te pātai ia,

Ka uri pea ngā whakaaro, ngā awangawanga rānei ki ngā pirihimana. Ki mōhio mai rā, ki whakamōhio atu a ngā pirihimana ehara tēnei te wāhi mā taku. Haramai koutou kei roto i a mātou kōrero tahi inu kaputī ai, ā.

Tēnā koe e Rui, tēnā pūrongo i ēnā waka mārama mō te rangi whakairaira i tuake ki roto o Rangitīkei, e whakauiui ana i te unga taioʻi ki te aro pū ki ēteʻi ara kei mua i a rātou mō te wā anamata, i te wā ka oti ngā maʻi ki te kura tuarua. Ā, hui anō e whakaaro ana mō tērā ūnga e ako tonu ana i te kura tuarua, koirā pea te wā tino pai, tino pārekareka ki te aro ake ki ēnei, ā, ki ēnei rangi aro ki ngā, ki ngā ara wai mahi, ā, i te mea, ā, koirā te wā. Ngāwari ake pea nge, ā, tēnei mea te moemoeā, ā, mō te unga koinei te tau wakamutunga mō rātou, ā, koinei oki te wā ei āta wai wakaaro ki, ki te pae tawhiti me ngā pae tata, ā, e tata āere ana i tēnei wā o te tau, ā, i runga i te mōio, ā, ka tae ki te raumati, ā, me tau pea nge ngā, ngā wakarite. ā, mō Te Āua o ngā Maʻi hei muri ake i te kura tuarua. Hoi anō, he wā whakairiaria tēnei mō tērā ūnga e whai whakaaro ana ki ērā waka rite. Ā, i tēnei wā e oki atu ana ki a Eru, kei a ia a Ēti i kōrero mō tēnei kaupapa, ā, patu e kaupapa waka kore i ngā kīrearea. Anā, ka hoki atu ki a koe e Eru.
Kua huihui mai ēnei mātanga pūtaiao ki te marae o Kaiwi, kei roto i Ngā Rauru, ki te kimi rongoā, ki te āta patu i ngā kīrearea. As a zoologist myself, I know that on a personal level and being able to engage with I guess the very personal values that I hold and how it's embedded in my science, it's really good to see these scientists sort of engage with their own values and

ki te mahi mātai matū, ā, mā te taurima i te mātauranga Māori te huarahi pai ki te whai rongoā. All of the collaborators in this research program are all very keen to support Māori rangatahi in the sciences as they come up and there's plenty of room in this kaupapa in particular for lots of people to make contributions. There's lots of ways to make contributions to this kaupapa, even if you're from the sciences, absolutely.

So, so we're really looking for young Maori that want to come into science. Ko te hua pai o tēnei wānanga, ka mārama ngā mātanga pūtaiao ki te whakawhiti whakaaro ki te āpori Māori o kōnei. I think there's a, a really good platform here in this program to help those guys learn how to communicate their science better.

E āta patu i ngā kīrearea. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Kei te mihi atu e Eru, tēnā koe i tēnā pūrongo. Mō te opera e rapu kau ana i ngā rautaki, i ngā māramatanga, i ngā rauemi, i te ake rānei, hei āpai ake i te mahi nui nei, arā, ko te waka kore i ngā kīrearea uri noa i te motu nei o Aotearoa. Ā tērā oki ko tē te i kōrero ka ua ake mō tēnei āuatanga o te whai i ngā māramatanga i ngā mātauranga o roto mai i te i te pūtaiao Pākehā me ērā oki kei roto i te mātauranga Māori me te no otahi o ēnei mea e rua. Ā ki ki ō unu ake ki paku ō unu ake pea te ruku i I te ia o tērā kōrero, ā, me te ui atu mēnā rānei ā tērā ua o te Nootaʻi i te mātauranga Māori, ā te pūtaiao Pā, ā, Pākehā, mēnā rānei e tuakana taina te a ua o te noo, mēnā rānei e rangatira rangataʻi te a ua o te noo, ko te pēea, e pēea rānei ana ā te a ua o tērā Nootaʻi, ā o ērā mea e rua, ā, i te mea koirā te wānanga nui, ā, ki roto i ngā tau, ka mutu, kāre kore ka pērā tonu, ā, hei roto i ngā tau kai te eke mai nei. Hoi anō, koira ko ēteʻi o ngā kōrero kei roto i te ao pūtaiao i tēnei wā. Ka uri ake te aro ki te ao toi, e te iwi e. Ā, kei te oki te aro ki Taranaki, ki tēnei kaupapa, ki tēnei wā kātūranga toi Māori. I tae atu a Phoenix Manly Green ki te kapoake i ēteʻi o ngā kōrero, ka oki ki a koe e Phoenix.
Kei te ware toi o Ngamotu te waka tūweratanga o te au waka tonu, nā ngā uri o Taranaki maunga, ngā ōkawa i kawea. Nō reira e te iwi, nau mai ki te au waka tonu. E kara ui ngā pukenga rima tekau tau te pakeke. Ā, ko tā te au waka tonu e wakaū, e wakatiketike oki i ngā pūkenga aua arau o te iwi Māori, ki te Govett Brewster. Niki he ritenga ne, kia wakawatea nei i nga mahi toi kua mahia, kua waihangatia nei i nga kai toi. Na kua tutuki o ratou mahi nui, o ratou

Kei te kapu o ngā ringa kai toi ngā kōrero tukuiō o ngā mātua tūpuna. Ka tika me, me, me tae mai ki te tautoko ā, ki ngā kai toi. Ā, mai ranō, mai ranō ko ngā kai toi, ngā, ngā pūrākau, ngā pupuri i ngā, i, i, i ngā kōrero. Ei tā Taiaroa, a tōna wā ka au mai ko ngā toi ōu,

ā, te hāpori o Anui, ā, kai konei, kai konei tātou, ō tātou kōrero, ō tātou whakaaro, tō tātou reo, ā, ō tātou kaupapa toi e ora tonu ana hai, ā, e, e, e, e, kia, kia rongo ki te reo o te, o te hau kāinga. Ko ngā wawata o Wano. Kia rongo te āpori wānui o Taranaki kei konei tonu ngā tuku iotanga o te iwi Māori. Phoenix Manley Green. te reo o te uru.
Kia ora rā e Phoenix, tēnā koe i tēnā pūrongo mō te au waka tonu. Ā, e Whakaaturanga Toi Māori e tū atu ana ki roto o Taranaki i te wā nei. Ā, e whakaatu ana i ngā mahi a ngā ringa toi nō Taranaki tonu. ā, me te kōrero i ua ake anā e kitea ana kei konei, kei konei tonu tātou, kei konei tonu ngā kōrero, kei ngā pakitara e iri ana, ā, kei ngā ngutu e rere ana, ā, kei ngā roimata oki e rere ana. Ā, koirā ko tētehi o ngā tino whakaaturanga, ā, e whakaatu mai ana i ngā wheako o te Māori, ā, i roto i ngā tau e rima tekau kuipa, ā, koinā ko te pakeke o ēnei, o ēnei mahi toi kāre neke atu i te 50, ā, engari e nui ngā tīnianga i roto i tērā wā, ā, ka kāaro ake tātou ki ngā wakairo, ā, ki ngā tukutuku, ki ngā tuituinga, ā, kui mā koroma nō ngā wā o mua, ā, me te kite mai ā, i ngā uatanga o tēnei wā, ā, i ngā rerekētanga, i ngā ōritetanga, ā, ka pērā oki te āhua o ngā maʻi, ā, te āhua o ngā aro i a tātou e, e aro atu ana ki ēnei maʻi toi pea, ā, me te whai whakaaro, e aha ngā mea, ā, kū uri i roto i, i te urunga o te ao, i roto i ngā tau e rima tekau, e aha e te io ngā mea, ā, e rite tonu ana i tēnei wā. ā, ko ngā moemoeā kei roto i ngā mahi toi, ko ngā wawata oki, ko ngā mamae, ko ngā tūkinotanga kei te pēea te āhua i nāianei rangi, kei te pēea oki te whakaāngai o te tangata i ana anō wheako ki ērā mahi toi me ngā wakaaro kei roto i ērā mahi. I te wā nei e te iwi, ā, ka uri anō te aro, kei te aro ake tātou ki Rangitāne, ki tēnei āpū oko inu wera kutū ake e Kawhetēria me ki. Kei a Regan Paranihi ngā kōrero.
He rangatira hou e whakahaerehia ana i tēnei wharekai ki te pokapū o Te Papa-i-ōia. Nō te mātahitanga o te tau puare e Rachel Graham, uri o Ngāti Kauwhata i ngā tatau o tēnei kawhai, me te aha koni atu i te rua tekau tau ia e moemoeā i tēnei āhuatanga. It's been my lifelong dream, I mean I've been in hospitality over twenty years now and this was just the

got me hungry for something bigger like this. Ko tā Graham e ngākau whiwhita ana ia kia whāngai i te tini. Feeding the people is my happy place, yeah, um, feed the people and tautoko my whanau. Ko tōna whānau tērā e tū ana hei tae tuarā anō hoki mōna. My family alone have been a huge support coming in, they come in, they support me all the time.

She welcomes everybody and she took care of everybody. So she adds that to this place. E whakaaweawe ana ia i te hunga kia whai i ō rātou ake moemoeā. It's still a little bit surreal being here now but dream big and go for it, don't stop until you get there. Kua ono marama ia e whakahaerehia ana i tēnei wharekai, me te aha e hiamo ana ia kia pūrangiaho ōna wheako hei kai mate hapori. Regan Paranihi te reo o te uru.
Tēnā koe Regan i tēnā pūrongo mō te āpū rā kāta i anō ka tū wera ko ngā tatau, arā ko te kāwhai rā, tāku e kōrero nei. Koina oki te wa ine te uri nei o Ngati Kauwata ku roa e moemoi ana ki tenei ma'i, ei ma'i matua maana te tu'wera i te te i kawheteria, a, ei, ei ware tiaki i te unga ka tae atu e ia inu ana e ia kai ana, e ia waka koakoa ana i te tangata. A koira oki te, a, te mea nui ki a ia ko te wa ngai i te iwi. ā, koirā tana tino mahi i roto i ngā tau, ā, hoi anō tērā oki ko tēte i taonga āna i rongo nā au, kai tana kete, ā, ko te nui o te wheako, eara i te mea e tuataitanga tēnei, ā, te uaki i tēte i, ā, paku āpū oko Inuera. Ā, engari, koinei te wā tuata i kua uakina, ā, pea ko tēteʻi ware nui. Ā, engari, ku whai wheako i roto i ngā tau, ā, ki te mahi pakii, tana anō pakii, te, te okooko i ngā, i ngā inu, te whai wheako ki mua, ki muri anō hoki. Ā, nō reira, koina pea e kai nui mā tātou, ā, ko, ko te kai i ngā wheako, ko te whakakīkī i te kete. ā, ki ngā wheako, ki ngā maʻi katoa, ki ngā maʻi aua a Oki Peange. E te iwi, koina katoa ngā pūrongo kuʻua ake i Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. Ka mihi kau atu ki ngā pou reo irirangi Māori, ki a Te Korimako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, a Wai FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, a Kiora FM. Ā, i mea tautoko tēnei pāpā o Tanga e Te Māngai Pāo. Ko Lāna Te Piki Broughton tēnei e mihi atu ana e te iwi. Tēnā koutou katoa.
Tēnā koutou.